Akyl-paýhas bäsleşigimiziň birinji ýarym final oýnuny geçirýäs. Biziň bu birinji ýarym final oýnumyza Akyl-paýhas bäsleşigimiziň birinji saýlama tapgyryna ýeňiji bolan okuwçylarymyz gatnaşyp, öz aralarynda bäsleşerler. Akyl-paýhas bäsleşigimiziň bu ýarym final oýny Gahryman Arkadagymyzyň çuň many-mazmuna eýe bolan Ömrümiň manysy atly ajaýyp kitaby bilen baglanyşykly bolup, bäsleşigimize gatnaşýan okuwçylara bu kitabyň içindäki täsirli maglumatlar, Gyzykly wakalar bilen baglanyşykly sowallar hödürlener. Hormatly Arkadagymyzyň Ömrümiň manysy atly kitabynda türkmeniň dünýä nusgalyk asylly ýörelgeleri bilen bir hatarda, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň gazanan netijeleri, şeýle hem ösüş derejesi, mundan başga-da, Gahryman Arkadagymyzyň özüniň manyly ömri we durmuş ýoly baradaky maglumatlar getirilýär. Gahryman Arkadagymyzyň çuň manyly eserinde Adamy onuň özünden gowy tanap biljek ýokdur. Emma adam özüni açmany, özüne dogry baha bermegi başarmaly. Şunuň bilen birlikde meseläniň başga tarapyna hem ünsi çekmek isleýärin. Munuň özi hünäri çagalykdan saýlamak, şoňa görä hem bilim almak bilen baglanyşykly. Men entek mekdep partasynda otyrka okuwçylaryň hünär saýlamak meselesine üns berilmeginiň, olaryň belli bir hünäri saýlamagyny gazanmagyň tarapdary diýip nygtap geçmegi biziň bäsleşigimize gatnaşýan okuwçylar bilen hem gönüden-göni bagly bolup durýar. Hakykatdan hem, entek mekdep partasynda bilim alýan okuwçylaryň birnäçesiniň ýaş diplomatlarynyň mekdebiniň agzasy bolmaklary, şeýle hem Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy bilen içgin gyzyklanyp, Türkmenistanyň ýaş diplomatlaryň mekdebine agza bolmaklary bilen şu akyl-paýhas bäsleşigine gatnaşmaklary munuň aýdyň subutnamasy hökmünde ýüze çykýar. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar, geliň indi bolsa şu günki akyl-paýhas bäsleşigimize gatnaşýan okuwçylar bilen tanş bolalyň.
Nurana Hudaýberdiýewa, Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky umumybilim berýän ýöriteleşdirilen mekdep-internadynyň onunjy synp okuwçysy.

Aşgabat şäherindäki dil dersleri çuňlaşdyryp öwredilýän ýöriteleşdirilen togsan ýedinji orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy. Iňlis we rus dillerini bilýär, edebiýat, iňlis dili we biologiýa derslerini öwrenmek we el işleri, kalligrafiýa bilen ýakyndan meşgullanýar. Iki müň ýigriminji ýylda Menzeliň halkara olimpiadasy atly Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň arasynda geçirilen bäsleşikde kümüş medala,

Orazjemal Çaryýarowa, Aşgabat şäheriniň ýigrimi birinji ýöriteleşdirilen terbiýeçilik okuw mekdebiniň onunjy synp okuwçysy. Rus, fransuz we iňlis dillerini bilýär. Himiýa we biologiýa derslerini öwrenmek bilen ýakyndan gyzyklanýar. Iki müň ýigrimi ikinji ýylda Altyn asyryň altyn zehinleri atly ders bäsleşiginiň himiýa dersi boýunça

Sekizinji oýnunyň ýeňijisi.
Oguz ýoly müň ýyllyklara dowam. Oguz ýoly agzybirlige rowan. Senasy dillerde ýaňlanýa öwran. Oguz ýaýy, adalatyň kemany. Oguz oky, parahatlyk kelamy. Ýaýy başdyr oky ilçi Oguzyň, Pendi kem bolmasyn dagdan dogumyň, Ata-baba pelsepesi kowumyň, Oguz ýaýy adalatyň kemany, Oguz oky parahatlyk kelamy. Oklar jem bolanda hergiz döwülmez. Bitewülik binýadydyr döwürleň agzybirlik nyşanyna öwrülen Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Ýaýdan çykan oklar gaýtmaz garadan, Okgullydyr, hemrasydyr Ýaradan. Uly sili bir agyza garadan Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Iller jebis bolsa, maksatlar myrat, Hak söýen kişiden galar ýagşy at, Hemaýat isläne çelgi, güýç-kuwwat, Oguz ýaýy, Adalatyň kemany, oguz oky, parahatlyk kelamy, dessurdyr gök bilen zemini baglan, syýasat köňülleň küýseňin aňlan, ylahydan peşgeş üýtgeşik hal bar, oguz ýaýy, adalatyň kemany, oguz oky, parahatlyk kelamy. Çawy ýaýran ilim, joşga galk bu gün, Adyň zabt etmişdir törün kalplaryň, Dost-dogan eýledi dünýä halklaryn, Arkadagyň ynsanperwer kelamy, Oguz ýaýy. Adalatyň kemany.
Hormatly akyl-paýhas bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar, gelin-indi bolsa bäsleşigimiziň şu ýerinde, akyl-paýhas bäsleşigimize adalatly eminlik etjek Pähimdarlar geňeşiniň agzalary bilen tanyş bolalyň. Çary Nyýazow, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň dosenti, tehniki ylymlarynyň kandidaty, Türkmenistanyň Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi, Rahmet Gylyjow, Dünýä edebiýaty žurnalynyň baş redaktory. Akmyrat Rejep, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Döredijilik işgärleri bölüminiň başlygynyň orunbasary. Hormatly Pähimdarlar Geňeşiniň agzalary, biz sizi akyl-paýhas bäsleşigiňize hoş gördük. Ilki bilen biz sizden ýaş çaparlarymyza hödürlenjek sowallar bukjasyny açyp bermegiňizi uly hormat bilen sizden haýyş edýäris.
Bäsleşige gatnaşýanlaryň hemmesine üstünlik arzuw edýärin. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar! Bäsleşigimiziň şu ýerine biz sizi bäsleşigimiziň şertleri bilen tanyş edýäris. Bäsleşigimiziň şertlerine laýyklykda, bu ýarym finalymyzyň birinji oýny bäş sany sowal-jogap menzilinden ybarat bolar we her sowal-jogap menziline size bir sany sowal berler.

Ömrümiň manysy eserinde öňe süren baş pikirler we öwüt-nesihatlar atly tema boýunça geçirilýär. Birinji ýarym finalyň birinji menziliniň soraglary Gahryman Arkadagymyzyň Ömrümiň manysy atly eseriniň Ýaşaýyş medeniýeti atly bölümine bagyşlanýar.
Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, menzilimiziň başyna biz siziň ähliňize üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýäris. Ilkinji menzilimiziň ilkinji sowalyna bolsa Nurana jogap berer.
Üçünji sowalnama. Gahryman Arkadagymyz Ömrümiň manysy atly kitabynda Hünär meselesi adamyň ykbaly. Ykballar birleşip halkyň ykbalyny emele getirýär diýip, hünär saýlamagyň wajyplygyny nygtap belleýär. Ynsan hünäri haçan saýlamaly? Ynsana hünär saýlamakda kim ýardam bermeli?
Gahryman Arkadagymyz hünär saýlamak barada özüniň Ömrümiň manysy atly çuň many mazmuna ýugrulan ajaýyp eserinde giňden belläp geçýär. Belläp geçende şol özüniň durmuş tejribesinden hem mysal getirip berýär. Şo mysal barada aýdanymyzda, Gahryman Arkadagymyz Türkmenistanyň Hukukanyçylyk uniwersitetine kafedra müdiri bolup işläp ýören wagtlarynda Oň ýanyna bir talybynyň gelip, Ýoldaş mugallym, siz şunça wagtlap bize edep, bizi gowy okatdyňyz, sag bolsun aýtýar. Ýöne, men stomatologiýa ugrundan okadym. Emma, stomatologiýa ugrundan okasamam, men ol ugurdan işlemek islemeýän. Meň ganymda söwdagäriň gany akýar. Men söwdagär bolmak isleýärin diýip, Gahryman Arkadagymyza ýüzlenýär. Şonda Gahryman Arkadagymyz, Stomatologiýa düşewüntlikär, abraýykär. Sen ony işleseň abraýyňam bolar, gazanjyňam bolar, sen näme üçin biriniň ýerini aldyň, seň ýeriňe okamak isleýän birnäçe çaga bar diýip, oňa gowy nesihatlary berýär. Şonda ejem ýaraman ýatyrdy. Onuň sözüni ýykmajak bolup, men şol käri kabul etmeli boldum. Emma men indi ökünýän, öz ýalňyşyma düşünýän ýoldaş mugallym diýýär. Şondan soň Gahryman Arkadagymyz oňa özüniň degerli maslahatlaryny berýär. Soňra Gahryman Arkadagymyz Saglygy goraýyşyň ministrliginde Işläp ýören wagtlarynda gelýän myhmanlary özümiziň däplerimize laýyklykda naharlandyrmaga, ýagny özümiziň hormaklygymyzy görkezmek üçin dürli restoranlara äkidipdirler. Ol wagtlar bolsa Aşgabat şäherimizde gowy, abraýly restoranlar barmak büküp sanaýmaly restoranlar bar eken. Şol naharhana Gahryman Arkadagymyz baranda onuň özüniň şol talyby öňünden çykýar hem-de oňa oňa beren degerli maslahatlar üçin özünden köp-köp sagbolsunyny aýdyp, Şol naharhanany özüniň satyn alandygyny, işläp uly üstünliklere ýetendigini, başga biri bolsa muňa ýalňyş düşünjekdigini, özüniň bolsa muňa Gahryman Arkadagymyzyň bolsa degerli maslahatlary bilen oňa dogry ýoly gönükdirendigi üçin hem maşgalasyna, hem özüniň ähli minnetdarlygyny bildirdi. Gahryman Arkadagymyz şol sözünden soň belläp geçişi ýaly, çaga hünäri kiçilikden saýlap, ýagny diňe bir mekdep partasyndan däl, Çagalary taýýarlaýyş okuwlaryndan, ýagny çagalar baglaryndan çaga özüniň hünärini öwredip başlamaly. Ol hem ilki bilen, mekdep partasyndan öň hem çagalar baglaryndaky terbiýeçi mugallymlardan hem-de ene-atanyň özüniň şol çaga bolan haýsy ugra bolan höwesini bildirse, şol ugra ýykgyn etdirmekdigi barada belläp geçýär.

Birinji sowallaryň.
Türkmenistanyň Baş Kanunyna laýyklykda Türkmenistan nähili döwlet? Beren jogabyňyzy düşündiriň.
Türkmenistanyň Baş Kanunyna, ýagny Konstitusiýamyza laýyklykda, Türkmenistan demokratik, dünýewi we hukuk döwlet bolup, onda döwlet dolandyryşy Prezident Respublikasy arkaly amala aşyrylýar. Ýagny demokratik döwlet duranda her bir adamyň özüniň hukuklary, borçlary, azatlyklary bolup, ony doly ýerine ýetirmäge haklydyr. Dünýewi döwlet duranda bolsa her bir adamyň öz dini ynanjyna ynanmaga ýa-da bolmasa hiç bir dine ynanmamazlyga-da haky bardyr. Hukuk döwleti bolanda her bir adamyň özüne mahsus hukuklary bolýar. Meselem, Türkmenistan Konstitusiýasynda erkek adamlaryň we aýal adamlaryň deň hukuklylygy, olaryň öz borçlaryny, hukuklaryny, azatlyklaryny, islän kärlerini ýerine ýetirmäge haklydygy, eger-de şonuň jyns tarapdan şu Kanun bozulan ýagdaýynda, onda Kanun boýunça jogapkärçilige çekilýändigi bellenip geçilýär. Berekella Yhlas siz berlen sowala dogry we doly jogap bermegi başardyňyz. Şeýle hem Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar, biz bolsa menzilimiziň indiki sowaly bilen Täç şemala ýüzlenýäris.
Dördünji sowalnama.
Bu gün türkmen topragynda öndürilen pagtadan edilen taýýar önümlerimiz haýsy ýurtlara eksport edilýär? Bu gün Türkmenistanda Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen biziň pagtadan öndürilýän taýýar önümlerimiz Kanada, Ýewropada, Amerikanyň Birleşen Ştatlary Russiýa Federasiýasyna ugradylýar. Bunuň sebäbi bolsa biziň pagtalarymyzyň ekologik taýdan arassa bolmagy, inçe süýümleriniň bolmagy we hiliniň ýokarylygy bilen tapawutlanýar. Muny aýdyň mysal hökmünde Babadaýhan etrabynda açylan dokma senagat toplumynda ýylda bäş müň tonna pagta işlenilýär we inçe süýümli ýüplügiň üç müň üç ýüz tonnasy we taýýar önümleriň üç ýarym milliondan gowragy öndürilýär. Boýalan matalaryň on sekiz million metr kwadratdan gowragy öndürilip, daşary ýurtlara eksport edilýär. Munuň aýdyň mysaly bolsa, Türkmenistan döwletimizde pagtaçylykda hasyň öz giň gerimlere eýe bolmagy daşary ýurtlaryň hyrydarlaryny köpeltýär. Berekella Täç Şemal siz berlen sowala doly we dürs ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Biziň indiki sowalymyza jogap bermek paýy Arazjamal siziň paýyňyza düşýär.
Altynjy sowalnama. Gahryman Arkadagymyz Ömrümiň manysy atly kitabynda ýurdumyzda täze önümçilikleriň sanardan kändigini, hatda olaryň käbiriniň dünýäde iň täze, ilkinji önümçiliklerdigini belleýär. Sorag. Haýsy zawodyň öndürýän önümi dünýäde iň täze we ilkinjidir, ol näme önüm? Türkmenistanda şu Owadandepede tebigy gazdan ekologik taýdan arassa benzin öndürýän zawod bar, ol bolsa şu dünýäde ilkinji senagat zawody hasaplanýar.

Bäşinji sowalnama.
Ýaşmagyň döreýşi barada Gahryman Arkadagymyz Ömrümiň manysy atly kitabynda nähili maglumat getirýär? Haýsy türkmen döwletlerinde ýaşynmak dessurynyň bolandygyna miniatýuralar şaýatlyk edýär? Ählimiziň bilşimiz ýaly, türkmeniň däp-dessury bolan ýaşynmak sungaty biziň döwrümizde milli medeniýetimiziň nyşany hökmünde tanalýar. Gadymdan gelýän däp-dessurlaryň esasynda öz gözbaşyny has gadymlardan alyp gaýdýan ýaşynmak sungaty taryhy çeşmelerde-de dürli ýagdaýlarda bellenip geçilýär. Ýaşmak ilkinji gezek biziň taryhy döwrümiz bolan otparaçylyk döwründe, ýagny Gorkut ata eýýamynda, şeýle hem şo Gorkut ata eserinde, eposynda ýaşynmagyň milli däp-dessurdygy nygtalyp geçilýär. Burla hatyn ýaşmaklady diýen sözler hem muňa aýdyň şaýatlyk edýär. Şeýle hem otparazçylyk dini döwründe Awesta kitabynda hem bellenip geçilişi ýaly, agyz-burunlaryna nikap geýipdirler, bu bolsa şa ýaňky mukaddes oda öz bela-beterlerini ýetirmezlik üçin ondan gorap saklamak üçin bolupdyr. Häzirki döwürde hem milli ýörelgelerimiz bolan ýaşmak gelin-gyzlarymyz tarapyndan meýdanlarda, pagta meýdanlarynda ýa-da iş ýerlerinde, işjeň ulanylýar.
Kadyrmyrat, siziň beren jogabyňyz bilen baglylykda biz Pähimdarlar geňeşine ýüzlenýäris. Kadyrmyradyň beren sowalynyň birinji bölegi dogry. Umuman, otparazçylyk döwründen gözbaş alyp gaýtýandygyny, ynsanlaryň deminiň oda düşmezliginden saklanmagy üçin ýaňky ýaly ätiýaçlyklar göz öňünde tutup şey edilenligi dogry. Ýöne sowalyň özi iki bölekden ybarat sebäbi iki sany sowal bar. Bir gönükmäniň içinde iki sany sowal. Onsoň. Ikinji sowal, ýaňky Akgoýunly hem-de Garagoýunly türkmenleriniň döwründe bar bolan miniatýura şekillerinde saklanandygy hakynda dogry jogap. Sowalyň birinji böleginiň dogrulygyny göz öňünde tutup, her näme-de bolsa biziň halkymyz hemişe dogry tarapyny öňe sürmegi, öňe tutmagy ileri sürýär. Şonuň üçin Kadyrmyrat bu sowala dogry jogap berdi diýip, kanagatlanarly jogap hökmünde kabul etmegi makul bilýäs. Berekella Kadyrmyrat Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolýarsyňyz.
Birinji menzilimiziň indiki sowalyna jogap bermek Aýjeren siziň paýyňyza düşýär.
Dokuzynjy sowalnama.
Oguz hanyň döwleti uç-gyraksyz bolup, ol haýsy çäkleri öz içine alypdyr? Biziň hem bilşimiz ýaly, Oguz han imperiýa derejesine ýetip, ol Ýer ýüzüniň birnäçe yklymlaryny öz içine alypdyr we örän uly territoriýa eýe bolupdyr. Oguz hanyň guran bu imperiýasy esasan Turan düzlüginde bolup, Turan hem türkmen diýen sözünden gelip çykýar. Ýagny Turan ol Hytaýyň Tibet daglaryna çenli, häzirki Russiýanyň günorta böleklerini, şeýle hem Ýewropanyň günbatar böleklerini hem öz içine alýar. Häzirki Türkmenistanyň, ýagny Merkezi Aziýanyň esasy uly bölegini öz içine alypdyr we Hindistanyň hem Demirgazyk bölegini öz içine alypdyr.
Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar sowal bilen baglanyşykly biz Pähimdarlar geňeşine ýüz tutýas. Pähimdarlar geňeşi söz sizden. Şu wagt görşümiz ýaly Anna Geldiýewa Aýjereniň beren jogabyny biz diňledik. Elbetde halkymyzyň nesil başygy bolan Oguz hanyň döwleti dünýä giňişliginde köp ýerleri öz içine alan. Doly jogap bermek üçin bu ýerlerde kän birnäçe döwletleriň atlaryny agzap geçmeli bolýar ýöne

Aýjerene berlen sowalyň takyk jogaby şeýle, Oguz hanyň döwleti uç-gyraksyz bolup, ol Türküstandan demirgazyk Hytaýa, Tibete, Hindistana, Orsýetiň günortasyndaky Emba, Ural, Wolga derýalaryna, Ural dag gerşleriniň iki tarapyny tutup ýatan daglyk ýerlere, demirgazyk Kawkaza, şeýle-de Eýran, Yrak, Şam, Müsür, Pereňistan ýaly ýerlere baryp ýetipdir. Biz bolsa menzilimizi indiki sowal arkaly dowam edýäris. Biziň indiki sowalymyz, Orazjemal siz üçin niýetlenen. Ikinji sowalnama. Göge tüýkürseň, ýüzüňe düşer diýen nakyl haýsy gadymy ýazgylarda duş gelýär? Bu nakylyň manysyny düşündiriň.
Göge tüýkürseň, ýüzüňe düşer atly nakyl gadymyýetden gelýän oguz-orhon ýazgylarynda gabat gelýär. Bu nakylyň esasy manysy, Sen eden ýamanlygyň ýa-da ýagşylygyň yzyňa gaýdyp geler diýen manyda.

Türkmen halkynyň döreden haýsy gymmatlygy adamzadyň ösüşlerine tizlik beripdir? Türkmen halkynyň milli gymmatlyklarynyň biri hem ahalteke bedewleridir. Ahalteke bedewleri özüniň geçmişini gadymyýetiň jümmüşinden alyp gaýtýar. Ata-babalarymyz hem aty seýislemegiň has ussatlyk görnüşini oýlap tapyp, asyrlaryň dowamynda biziň günlerimize çenli kämilleşip gelipdir. Ahalteke bedewlerimiziň gadymyýetden gelýändigi baradaky subutnamalar Türkmenistan döwletimiziň dürli çäklerindäki ýadygärlikleriň tapyndylaryndan Görmek bolýar. Muňa mysal edip, Yzgan şäherinde ýüzünde atyň şekili bar bolan möhür tapylýar. Bu möhür hem eýýäm ata-babalarymyzyň gadymyýetden ahalteke bedewine has mynasyp orun goýandyklarynyň subutnamasydyr. Şeýle hem Marguş türkmen döwletinde taýçanagyň mazarynyň tapylmagy ýa-da bolmasa döwletimiziň dürli künjeklerinde atyň heýkelleriniň tapylmagy ata bolan sarpamyzyň has hem belentdigini, gadymyýetden arkaýtýandygyny görmek bolýar. Elbetde, ata-babalarymyz asyrlaryň dowamynda öňüne hiç hili tizlik geçirmeýän jandarlaryň birkem biziň ahalteke bedewlerimizdir. Ahalteke bedewlerimiz, birinjiden, ýyndamlygy, owadanlygy, ekologiýa taýdan arassalygy bilen tapawutlanýar. Deňizde, howada uçýan, ýöreýän ulaglar eýýäm ýaňy-ýakynda tapyldy. Ýöne tapylandygyna garamazdan, intägem ahalteke bedewimiz özüniň tizligini öňe geçirmeýär. Ekologiýa taýdan arassa ulag bolandygy, şeýle hem hiç bir metal ýa-da Ýangyjy talap etmeýändigi sebäpli asyrlaryň dowamynda öňüne hiç bir jandary ýa-da bolmasa bir jisimi geçirmedik bedewlerimiziň biridir. Şasenem berekella siz berlen sowala takyk hemde dogry jogap bermegi başardyňyz. Şeýle hem Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar, ine şunuň bilen birinji menzilimiz hem tamam boldy. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar, oýnumyzyň ikinji menziliniň sowallary Gahryman Arkadagymyzyň Ömrüň manysy eseriniň Müňýyllyklaryň jümmüşinden gaýdýan ýol-ýörelge bölümine bagyşlanýar.
Biziň ikinji menzilimiziň ilkinji sowalyna jogap bermek nurana siziň paýyňyza düşýär. On sekizinji sowalnama.
Oguzhan atamyzyň hemmeleriň Taňrynyň öňünde deňligi, reňkine, diline, medeniýetine garamazdan ynsanlaryň deňhukuklydygy hakyndaky hukuk düzgünleri soňky döwürde haýsy halkara hukuk namasynda beýan edilýär? Oguzhan atamyzyň, Häzirki döwürde her bir raýatyň deňhukuklygy, dilini, dinini, Gelip çykyşyna, reňkine seretmezden, ählimiziň deňhukuklygymyz barada, häzirki Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde adam hukuklarynyň ählumumy Jarnamasynda öz beýanyny tapýar. Nurana berekella siz berlen sowala dogry jogap bermegi başardyňyz şeýlelikde Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Menzilimiziň indiki sowaly Yhlas siz üçin niýetlenen. On bäşinji sowal. Ilkinji dini ynançlar näme sebäpli ýüze çykypdyr? Ilkinji dini ynançlaryň ýüze çykmagynyň sebäbi gadym döwürde adamzadyň durmuşynda bolup geçýän, ýagny adamyň öz erk-isleginden daşarda bolup geçýän tebigy hadysalar, ýangynlar ýa-da bolmasa ýelleriň turmagyna adamlar şolar bir ýokary güýjüň hökümi bilen bolup geçýär diýip düşünipdirler. Ýa-da bolmasa adamlar Ýene-de özüniň erkiniň ýetmeýän zatlary, birnäçe tebigy hadysalaryň ýüze çykmagy bilen dini nusga ýüze çykypdyr. Başga-da adamzat özüni gamgyn duýan wagtynda bir işi başa barmasa şonda-da ýokarda bir güýje sygynyp, özüniň hemme ýaşaýşyň öz elinde däldigine düşünip, şol dini nusga ynanmagy şonuň bilen baglanyşykly bolup geçipdir. Berekella Yhlas siz berlen sowala doly we dürs ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.

Salyr babanyň ady Oguznama taryhy eseri bilen baglanyşykly bolupdyr. Bu eserlerde Salyr babanyň ady agzalyp geçilipdir. Buny has aýdyň subutnamalaryny Abyl Gazynyň eserlerinde hem görmek bolýar. Bul at adamlary dogry ýola çagyrmak bilen, ündemek bilen bolupdyr.

On ýedinji sowal. Kysasyl enbiýa kitabynyň awtory kim? Bu şahsyýediň adynyň manysy barada Gahryman Arkadagymyz nähili maglumat berýär? Bu sowalyň jogabyny bilemok. Biz size indiki menzillerde üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýäris. Biziň berlen sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Kysasyl enbiýa, ýagny Pygamberleriň kyssasy atly eser Burhaneddin Rabguza degişli bolup durýar. Burhanetdin Rabguzy öz kitaplarynda, şeýle hem Gahryman Arkadagymyzyň Ömrümiň manysy atly kitabynda Burhanetdin Rabguzynyň, ýagny Rabat Guzy diýen sözden alnandygyny belläp geçýär, bu bolsa Guz şäherinindigini aýdyňlygy bilen subut edýär. Arazjemala düşen sowal hakynda Gahryman Arkadagymyzyň Ömrümiň manysy atly kitabynda örän giňişleýin maglumat berilýär. Aslynda bu gün tutuş gündogara meşhur eserleriň biri bolup durýar. Şol Gahryman Arkadagymyzyň Ömrüň manysy atly şu kitabynda-da Magtymguly Pyragynyňam şu eseri aýratyn uly üns bilen okandygyny, Magtymguly Pyragynyň goşgy setirleriniň has giňişligini beýan etýär. Ýagny depderler içinde bir kitap gördüm, Kyssasyl Enbiýa atly ýaranlar, Hezreti Ýusubyny beýan eýläli, Kyssasy şekerden datly ýaranlar atly setirler bar. Pygamberleriň kyssasy hakdaky meşhur eser türkmen diline, doly häzirki zaman türkmen diline terjime edildi. iki jiltden ybarat eser hökmünde neşir edilip, okyjylar köpçüligine-de ýetirildi. Şunuň içinde has irki döwürlerden şol ýaňky pygamberler, Muhammet pygambere çenli pygamberler bilen baglanyşykly taryhy kyssalar giňişleýin rowaýatlary bilen has giňişleýin beýan edilýär, türkmen halkynyňam arasynda iň söýlüp okalýan eserleriň biri hökmünde görülýär. Şeýle many-mazmuna baý gyzykly kitap barada beren gürrüňleri üçin Pähimdarlar geňeşiniň agzasyna, halypamyza köp sagbolsun aýdýarys. Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl-paýhas bäsleşigimiz siziň bilen dowam edýär. Biziň menzilimiziň indiki sowalyna jogap bermek üçin Kady Ýylmyrat size ýüzlenýäs. On dokuzynjy sowalnama. Oguz türkmenleriň eýelik eden uly ýurdy nähili atlandyrylýar? Şeýle atlandyrylmagynyň sebäbini düşündiriň. Oguz türkmenleri hemmämiziň bilşimiz ýaly uly ýerleri, has köp ýerleri eýeläpdirler. Şol eýelän ýerleriniň esasy bölegi Turan sebitinde bolupdyr. Başgaça şoňa Turan diýip atlandyrylypdyr. Turan, ýagny ähli neberelerden gaýdan türkmenleri özüne birleşdirip, şony uly bir döwlete öwürmäge başaran

Nebereleri Oguz hanyň öz eden işleri, ýagny häzirki nesillerimize goýup giden maslahatlary beýan edilýär. Aýjeren, gynansak-da siz sowala nädogry jogap berdiňiz. Biz size indiki menzillerimizde üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýäris. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Dünýä belli syýahatnama eseri Abbasy halyfa Muktadyryň Sakalyp hökümdaryna ýollanan ilçisi Ahmet ibn Fazlan, Ibn Abbas, Ibn Reşid, Ibn Hammadyň ýazan eseri hasaplanýar. Şol döwürde diwan kätibi Ibn Fazlan ilçilige iberilýär, ol özüniň şol düşelgesini Şapurdan Sarahsa, Sarahsdan Merwe, Merwden bolsa Amula çenli baryp ýetipdir. Syýahatnama eserinde bellenilişine görä, oguzlaryň däpleri, ýagny oguzlaryň myhmansöýerlik, hoşniýetlilik, birek-birege hormat goýmak, sylanşyklyk ýaly belent Ahlak, adamkärçilikli häsiýetleriniň, däp-dessurlarynyň bolandygy kitapda aýdyň beýan edilýär. Mundan başga hem, şol döwürlerde oguzlaryň şol öz ýerlerine gelen myhmanlarynyň harajadynyň ýok bolandygy sebäpli, şolary harajat bilen ýola ugradýandygy aýratyn hem bellenip geçilýär. Şeýle hem eserde oguzlaryň bir taňra uýandygy baradaky maglumatlar giňden beýan edilýär. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar, biz Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly Akyl-paýhas bäsleşigimiziň ikinji mezeli bilen dowam edýäs. Biziň indiki sowalymyz Orazjemal siz üçin niýetlenen.
On ikinji sowalnama. Gahryman Arkadagymyz Ömrümiň manysy kitabynda Oguz hanyň öwütlerinden birnäçesini bize ýetirýär. Şolarda bellenilişi ýaly, haýsy patyşalaryň eden haýyrlary jahanda baky galar? A. Bu kitapda bellenişi ýaly, Oguz hanyň eden Patyşalara birnäçe öz ogullaryna wesýet edip gitýär. Patyşa bolsaňyz, ýurdy dolandyrmaly bolsaňyz, onda ýekehudaýlyga ynanyň, adalatly, jomart han boluň. Wesýetleri ýerine ýetirmeseňiz, onda sizden hökümdar bolmaz. Ondan şol wagt Oguz nirde diýip sorap başarsyňyz, emma ogul tapylmaz diýýär. Öwüt-ündeglerinden eger-de diýýär, at semiz bolaýan ýagdaýynda-da, hor, orta tap bolaýan ýagdaýynda-da diýýär, gowy çapsa, onda ol at gowy hasaplanýar. Eger şolaryň haýsamyrsy birine gowy çapmasa, onda ol ýagşy at hasaplanmaz diýip aýdyp geçýär. Orazjemal siz Oguz hanyň pähimleri barada dogry belläp geçdiňiz, ýöne biziň sowalymyzyň dogry jogaby şeýle. Gahryman Arkadagymyz Ömrümiň manysy atly kitabynda. Şeýle belläp geçýär, Soňky patyşalar öňki ýaşap geçen patyşalaryň haýyrlaryny we ýagşylyklaryny ýok etmesinler. Şonda olaryň hem eden haýyrlary jahanda baky galar diýip belläp geçýär. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby şeýledi. Sizem gynanmalylar, indiki menzillerimizde berlen sowallara dogry jogap berersiňiz diýip umyt edýäs. Menzilimiziň indiki sowalyna jogap bermek şansynyam siziň paýyňyza düşýär. On altynjy sowalnama. Türkmenistanyň çäklerindäki gadymy ýaşaýyş barada iň irki ýazuw ýadygärlikleri haýsylar?
Türkmenistanyň çäklerindäki iň gadymy ýaşaýyş barada Iň gadymy ýazuw ýadygärliklerimizi gadymyýetden häzirki döwrümize alyp gaýtsak, iň gadymylaryň biri Oguz hanyň döwrüne degişli Oguz namalarydyr. Soňra kitaby Dädem Gorkutdyr. Soňra Ahemenileriň döwründe Belent gaýa ýazylan Bistun ýazgylary. Soňra Beýik Parfiýa döwrüne degişli Köne Nusaýdan tapylan ýazuw ýadygärlikleri. Soňra Plutarhyň öz Taryh atly işinde Kary söweşi barada eden beýany Gekateý Miletskiniň eserlerini mysal getirmek bolar. Berekella Şa senem siz berlen sowala doly we dürs ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz şeýle hem Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.

Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, menzilimiziň ilkinji sowalyna häzir Nurana jogap berer. Ýigrimi ýedinji sowalnama. Türkmen topragyndaky haýsy şäherler ylmyň we yslam medeniýetiniň münberine öwrülipdir? Türkmen topragyndaky Horezm döwletleri, Mawerennahr hem-de Kufa we Basra şäherleri ylmyň we yslam medeniýetiniň ösen münberine öwrülipdir.
Nurana, gynansakda siz berlen sowala doly we dürs ýagdaýda jogap berip bilmediňiz. Biziň bu sowalymyzyň dogry jogaby, Merw, Sarahs, Abiwerd, Nusoý, Dehistan, Amul, Gürgenç ýaly şäherler ylmyň we yslam medeniýetiniň merkezine öwrülipdir. Akyl-paýhas bäsleşigimize indiki sowalyna jogap bermek üçin Yhlas size ýüzlenýäs. Ýigrimi dokuzynjy sowal. Şu gutujygyň içindäki zat bilen baglanyşykly göktürkmenlerde baýram bolupdyr. Bu baýramda gutujygyň içinde ýerleşdirilen zat bilen nähili dessur ýerine ýetirilipdir? Yhlas sowalyň mazmunyny diňlän bolsaňyz, sowalymyzyň birinji böleginde size syrly guty hödürlenýär, syrly gutynyň içinde şol döwürlerde, ýagny göktürkmenlerde şu zat bilen baglanyşykly, ýagny gutujygyň içindäki serişde bilen baglanyşykly ýörite baýram edilipdir. Bu baýramda gutujygyň içine ýerleşdirilen zat bilen nähili dessur ýerine ýetirilipdir? Biziň sowalymyz iki bölekden ybarat, Syrly gutujygyň içinde näme bar?
Ýagny bu Nowruz ýa Ergenekon dessanynda aýdylyşy ýaly göktürkmenler bu Ergenekonyň içinde örän köpelýärler, mallary-sürüleri köpelýär we özlerine çykmak, täze ýurt gözlemek barada maslahat etýärler. Şonda Şol ýerden çykalga tapanoklar. Şonda bir dagyň bir bölegi ullakan demire meňzeýär we şoň biriniň kellesine pikir gelip, şol demiri eredip, ýol açyp boljakdygy baradaky pikir aýtýar. Olar şol ýerde ullakan ot ýakyp, şonam eretýärler. Şeýdibem şo taýdan çykýarlar. Munam her ýyl özleri milli baýram hökmünde şony belläp geçýärler we göktürkmenleriň serdary ilki bilen şo gutyň içindäki demir bolmaly, demire çekiç bilen urup, Gyzdyryp demire çekiş bilen urup baýram başlanýar, soňam beýleki serdarlar, ketgudarlar şoňa demir bilen urýarlar. Munuň bilen baglanyşykly häzirki döwürde-de Nowruz baýramynda ýa-da beýleki baýramçylyklarda oduň üstünden bökmek ýalak dessurlar bar ýa-da türk alymy Abdylhalik Çaýyňam Türk Ergonekon baýramy Nowruz atly işinde hem beýan edilýär.

Peýkamyna mynasyp boluň!
Biziň indiki sowalymyza jogap bermek üçin Täçjemal size ýüzlenýäs.
Ýigrimi bäşinji sowal. Bir müň dokuz ýüz togsan bäş, iki müňünji ýyllarda türkmen-polýak arheologik topary nirede gazuw-agtaryş işlerini alyp bardy? Ol barlaglaryň netijesinde näme ýüze çykaryldy? Bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji, iki müňünji ýyllarda gazuw-agtaryş işleriniň netijesinde biziň ýurdumyzda otparazçylyga degişli, ýagny zoroastrizm dinine degişli ybadathanalar, küýzeler tapyldy. Küýzeleriň içinde ahameniler döwrüne degişli hem ýazgylar bar. Bu barlaglaryň içinde belli meşhur alym Wiktor Iwanowiç Serenidi hem ýer alypdyr. Bu aýdan zatlaryna görä, zoroastrizm ilkinji Türkmenistanda dörändir diýip aýdýar.
Täçjemal size berlen sowalyň birinji böleginde Türkmen-polýak arheologik topary nirede gazuw-agtaryş işlerini alyp bardy diýen sowal bar.
Nirede?
Täçjemal ruhdan düşmeliler size indiki sowallarymyza dogry jogap berersiňiz dip umyt edýäs. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby Bilelikdäki türkmen-polýak arheologik topary bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji, iki müňünji ýyllarda köne Sarahs şäheriniň Erk galasynda we Şähristanynda gazuw-agtaryş işlerini alyp bardy. Olaryň Mele Haýran ýadygärligine bir müň dokuz ýüz togsan ýedinji ýylda başlan işleri iki müň dokuzynjy ýyla çenli tapgyr-tapgyr dowam etdirildi. Mele Haýran depesiniň otparazçylyk dinine degişli ybadathanadygy anyklanyldy. Bir ýarym gektar meýdany tutýan bu ýadygärlik biziň eýýamymyzyň ikinji, bäşinji asyrlaryna degişli diýlip hasap edilýär. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby şeýledi. Ruhdan düşmenler size indiki menzillermizde üstünlik arzuw edýäs. Biziň indiki sowalymyza bolsa Araz Jemal jogap berer. Ýigrimi altynjy sowal. Haýsy halyfyň döwründe goşunda türkmen ýigitleriniň sany has hem artypdyr? Munuň sebäbini düşündiriň. Bagdat halyfynyň döwründe şo türkmen esgerleriniň sany şo bäş müňe hem ýetipdir. Olaryň sany soň goşunda has hem köpelip, olar üçin şo aýratyn bir ýurt, ýagny Sawerle şäheri gurulýar. Arazjemal gynansak-da siz sowala nädogry jogap berdiň. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, sekiz ýüz on üç, sekiz ýüz otuz üçünji ýyllarda dolandyran halyf Mamunyň döwründe goşunda türkmenleriň sany has hem artypdyr. Munuň esasy sebäbi bolsa, türkmen ýigitleriniň edermen, batyr, wepaly, söweşjeň ukyply, tireparazlykdan we milletparazlykdan daşda durýanlygy sebäpli bolupdyr. Biz size indiki menzilleriňizde üstünlikleri arzuw edýäris. Biz akyl-paýhas bäsleşigimizi siziň bilen dowam edýäs. Biziň indiki sowalymyza jogap bermek üçin Kadir Myrat size ýüzlenýäs.
Ýigriminji sowalnama.
Oguznamalarda we beýleki orta asyr golýazmalarynda Amulyň kim tarapyndan esaslandyrylandygy ýatlanýar. Awestada onuň ady nähili tutulýar? Otparazçylygyň dini kitaby bolan Awestada Frangresýan barada şeýle bellenip geçilýär, Ol Amulyň düýbüni tutujysy diýlip atlandyrylypdyr. Ol şeýle hem Zaratuştranyň ýakyn ýarany bolupdyr. Bu barada Oguznamalarda hem aýratyn durlup geçilipdir. Biz Kadyrmyrat size berlen sowal bilen baglanyşykly Pähimdarlar geňeşine ýüz tutýas. Kadyrmyrada düşen sowalyň jogaby ýaňky iki bölekden ybarat. Ýöne iň has kyn tarapyna jogap bermegi başardy, dogry jogaby berdi. Ýaňky Awestada onuň adynyň Frank Rasiýan diýip tutulýandygy aýtdy. Ýöne beýlekisi, ýaňky birinji bölegi, ýaňky biziň öz dessanlarymyzda-da, eposlarymyzda-da az-köp agzalýar. Afrasiýap bolmaly. Afrasiýap hakynda türkmen metbugatynda kän maglumatlar berildi. Ýöne sowalyň has kyn bölegini bilenligini nazarda tutup, bi halypalar bilen birlikde Kadyrmyrady Billi diýip kabul etmek hakda pikire geldik.

Ýigrimi dördünji sowal. Uly Ahameni Awestasynyň metinini ilkinji bolup dikelden we ony ýene-de arameý elipbiýi bilen täzeden göçürden kim? Uly Ahameni Awestasy kitabynyň ilkinji metinini Ahameni patyşasy Woloks I neşir etdirýär. Ajeren, Gynansakda siz berlen sowala nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, uly Ahameni Awestasynyň metinini ilkinji bolup dikelden we ony ýene-de arameý elipbiýi bilen täzeden göçürden Parfiýa patyşasy Walagez birinji hasaplanýar. Biziň indiki sowalymyza jogap bermek üçin Orajamal size ýüzlenýär. Ýigrimi sekizinji sowalnama. Fuzaýyl ibn Yýas Gündogaryň, Günbataryň we ikisiniň arasynyň gerçegi diýip, haýsy türkmen alymyna uly baha beripdir? Munuň sebäbini düşündiriň. Huzaýyl ibn Ylýas bul Abdyrahman ibn Mübärek barada aýdyp geçýär, Abdyrahman ibn Mübärek aňyrdan ýöräp gelýärkä, şonda Söwr Sufýan, Hany, gündogaryň gerçegi gelýär diýýär. Şonda ibn Ylýas, Bul diňe gündogaryň däl, eýsem hem günbataryň gerçegidir diýýär. Şonda Söwr Sufýan, Men Abdyrahman ibn Mübäregiň ömrüniň bir ýylyny ýaşamak isleýärin, emma onuň üç ýylyny hem ýaşap başaramok diýýär. Sebäbi ol özi derejeli filosof, ýagny oňa ýene-de Ibn Üweýni şeý diýýär, Sahabalardan we pygamberlerden artykmaçlyk tarapy onuň hak üçin şol eden göreşleridir diýip, ondan artykmaçlyk tarapyny göremok diýýär. Orazjemal size berlen sowalyň jogaby bilen baglanyşykly biz Pähimdarlar geňeşine ýüzlenýäs. Orazjemalyň ýaňky beren sowallary umuman gagramly we löw dogry, ýöne gönden-göni Ibn Mübäregiň ady bilen baglanyşykly ýeri biraz nätakykyrak gelýär. Oň ady gös Abdylla ibn Mübärek diýip gitýär. Merwezi, Merwez lakamam Merwde ýaşandygy, ýöne ösenligi bilen baglanyşykly. Hatda Abdylla ibn Mübärek Merweziniň özem şu wagt Mary şäheriniň eteginde ýörite Hajy Abdylla gonamçylygy diýip gonamçylyk bar. Gönden-göni Şu Abdylla ibn Mübärek bilen bagly halyf Harun-y Reşidiň döwründe dünýäden öten, özüniň çuňňur ylmy, gözel ahlaklylygy bilen baglanyşykly, umuman, Abdylla ibn Mübärek bilen bagly Gahryman Arkadagymyzyň eserlerinde kän beýan edilýär. Bir türkmen halkynyň bir rowaýaty bardyr, mysal üçin, Ýapdan akyp gelýän almany bir ýaş oglan alýar-da, dişläp, şoň eýesinden, ýagny bagbandan, Halallyk islemek üçin şoň ýanyna baranda, ana, şol ýaşuly, şu rowaýatda beýan edilýän ýaş ýigit Abdylla ibn Wäregiň kakasy. Bu taryhda bolan zatlaryň ählisi, şoň üçin adyndan galan maglumatlaryň ählisi dogry hasap edilýär. Diňe şu ady biraz nätakykrak beýan etdi, ýöne.

Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar biz bäsleşigimizi dowam edýäris. Menzilimiziň iň soňky soragyna bolsa Şasenem siz jogap berersiňiz.
Ýigrimi üçünji sowalnama. Abu Reýhan Biruny ýedi ýüz on ikinji ýylda ýurdumyzyň çäginde bolan haýsy taryhy waka barada Maglumat galypdyr. Görnükli alymlarymyzyň biri Abu Reýhan al-Biruny dokuz ýüz ýetmiş bir-müň kyrk sekizinji ýyly Horezm topraklaryna ýaşap geçse, ondan ýaşamazyndan birnäçe ýyllar öňürti, haçan Aleksandr Makedonskiý Ahameniler döwletini basyp alanda, şol döwürdäki Awestanyň ähli böleklerini ýakyp, diňe bir bölegi biziň günlerimize çenli gelip ýetýär. Şeýle edilen weýrançylyklaryň ýene biri hem. Kutaýba ibn Muslim tarapyndan ýedi ýüz on ikinji ýyla haçanda Horezm şäheri basyp alynanda täzeden şol taryhy waka gaýtalanýar. Ol Horezmiň hemme alymlaryny, kitaplaryny ýakdyryp şol ýerde ylmyň öňüne böwet bolupdyr diýip Abu Reýhan al-Biruni özüniň işinde belläp geçýär.
Berekella Şa Senem siz berlen sowala doly we dürs ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz, şeýle hem Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.

Hormatly akyl-paýhas bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar! Biz akyl-paýhas bäsleşigimiziň dördünji menziline tarap ýola rowana bolýarys. Bäsleşigimiziň dördünji menziliniň sowallary hem Gahryman Arkadagymyzyň Ömrümiň manysy atly kitabynyň Gadymyýete nazar bölümine bagyşlanýar.
Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar, biz dördünji menzilimiziň ilkinji sowalyna jogap bermek üçin Nurana size ýüzlenýäs.
Otuz dokuzynjy sowalnama. Eý araplar, geliň, men size arap taryhyny, arap dilini öwredeýin diýen meşhur türkmen alymy kim? Ol näme sebäpli beýle ýüzlenme edipdir? Eý araplar, Geliň, men size arap dilini öwredeýin diýip ýüzlenen meşhur türkmen alym Mahmyt Zamahşary bolupdyr. Sebäbi onuň beý diýmegi, ol öz ene dili bilen deň derejede arap dilini hem suwara bilipdir. Bir gün ýene bir rowaýata görä, bir adam gelip, Mahmyt Zamahşarydan, Eý, Mahmyt Zamahşary, saňa arap dilini suwara bilýär diýýärler, onuň sakasynda näme dur diýip soranlaryna, ol, Öz ene dilime bolan çäksiz söýgim dur diýýär. Onda ýene täzeden ol adam, Zamahşary, Seniň arap diline bolan çäksiz söýgiň öz ene diliňi ýatdan çykarmaga mejbur edenokmy diýse, öz ene diliňi bilmezlik imansyzlykdan nyşandyr. Meň dilim hemişe arapça gürlese-de, kalbymdan türkmen dili asla gidenok diýip jogap beripdir. Berekella Nurana siz berlen sowala dogry hemde takyk jogap bermegi başardyňyz. Şeýlelikde Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Hormatly bäsleşigiň zatnaşyjylary biz menzilimizi sowallar arkaly dowam edýäris. Biziň indiki sowalymyza Yhlas jogap berer.
Otuzynjy sowal name? Alym Muhammet ibn Musa Horezmi niräniň baştutany bolupdyr? Halyf oňa nähili tabşyryk beripdir? Görnükli alym Muhammet al-Horezmi ýedi ýüz segsen sekiz ellinji ýyllarda ýaşap geçip, şol Bagdatda Beýtül-Hikmete, ýagny Hikmetler öýüne ýolbaşçylyk edipdir. Halyf oňa dünýä kartasyny düzmekligi tabşyrypdyr.
Berekella yhlas siz berlen sowala doly we takyk agzeda jogap bermegi başardyňyz şeýle hem oguz hanyň altyn ýaýyna mynasyp boldy.
Bäsleşigimiziň dördünji menziline indiki sowalymyza jogap bermek üçin täş jamal size ýüzlenýäs.
Otuz altynjy sowalnama.
Anuşteginler döwleti ylma howandarlyk edipdir. Alymlaryň aglabasyna soltanlaryň özi işlemek üçin çakylyk edipdir. Haýsy alym Kutbeddin Muhammet Horezmşanyň çakylygy boýunça gelipdir? Doly, ady, dogrymy aýtsam ýadyma düşenok, Fazlalla Mübärek şa-da bolup biler. Ýöne Zahyret Horezmşa atly eserini Anuşteýinler döwletine ýörite çakylyk boýunça gelip, ýazyp gitýär we ilki Horezmşalar döwletinde galsa-da, Merwde wepat bolýar. Täçjemal ruhdan düşmäň, siz nädogry jogap berdiňiz. Size berlen sowalyň dogry jogaby. Ybraýym Ysmaýyl ibn Hüseýin el-Jürjany bir müň bir ýüz onunjy ýylda Kutbeddin Muhammet Horezmşanyň çakylygy boýunça gelip, bir müň bir ýüz otuz altynjy ýylda Merwde dünýäden ötüpdir. Biz bolsa menzilimiziň indiki sowaly bilen Arazjemal size ýüzlenýäris. Otuz dördünji sowal. Seljuklar araplaryň başyny başlan, maksat edinen, emma amala aşyryp bilmedik haýsy işleriniň hötdesinden gelipdirler? Yslam dini şo araplar tarapyndan döredilipdir, ýöne ol onuň ösmeginde uly işler bitiren esasan şo seljuklar bolup durýar. Arazjemal, gynansakda siz berlen sowala nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Seljuklar Anadolyny eýelemegi başaryp, yslam medeniýetini Kaşgar bilen Konstantinopol aralygyndaky ýurtlara ýaýradanlygy sebäpli araplaryň başyny başlan, maksat edinen, emma amala aşyryp bilmedik işlerini durmuşa geçiripdirler. Biz bäsleşigimiziň indiki sowalyna jogap bermek üçin Kadyrmyrat size ýüzlenýäs. Otuz üçünji sowal. Gaznaly türkmen döwletiniň saýasynda haýsy alymlar kemala gelipdir? Taryhdan belli bolşy ýaly, Gaznaly türkmen döwleti özüniň birnäçe ýyllap hökümdarlygyny dowam etdiripdir. Şol ýyllarda bilime, ylyma has uly üns beripdir. Şeýle hem şol döwürde paýtagty bolan şäherlerde has hem ylym ösüpdir. Ýagny Al-Biruny, Az-Zamahşary, soň Abu Sagat Al-Haýr, ýagny Mäne baba-da Nejmeddin Kubra ýaly alymlara howandarlyk edipdir, şolaryň ösmeginde uly orun alypdyr. Kadyrmyrat, gynansakda siz biziň beren sowalymyza doly jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry hem-de doly jogaby Gaznaly Türkmen döwletiniň saýasynda Abulkasym Ferdöwsi, Abu Reýhan Biruny, Muhammet ibn Abdyljepbar el-Utby, Abu Sagyt Gerdizi, Abu el-Fazyl eý-Beýhaky ýaly beýik alymlar kemala gelipdirler. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar! Biz menzilimizi sowalar arkaly dowam edýäris. Indiki sowalymyz bolsa Aýjeren siz üçin niýetlenen. Otuz ýedinji soragnama. Gahryman Arkadagymyz Ömrümiň manysy atly kitabynda haýsy beýik türkmen şahsyýeti hakynda alymlar, ýazyjylar tarapyndan aýratyn kitaplaryň ýazylmagynyň gerekdigini nygtaýar.
Gahryman Arkadagymyzyň Ömrüň manysy atly kitabynda, ýagny Oguz han türkmen şahsyýeti hakynda Maglumatlar doly ýene-de kitaplary çykarmak hakynda aýdyp geçýär. Aýjeren gynasakçy siz berlen sowala nädogry jogap berdiňiz, biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa Gahryman Arkadagymyz Ömrümiň manysy atly kitabynda beýik türkmen şahsyýeti, türkmeniň döwletlilik ýörelgesini saklap galmaga çalyşan Soltan Jelaleddin Türkmen hakynda alymlar, ýazyjylar tarapyndan beýik işleriň ýazylmalydygy barada belläp geçýär. Menzilimiziň indiki sowalyna jogap bermek Oraz jemaat siziň paýyňyza düşýär.
Otuz birinji sowalnama. Istahry ady bilen tanalýan Abu el-Kasym Ybraýymyň El-Mesälik wel-Memälik atly eserinde Merw barada nähili maglumatlar getirilýär? Istahynyň Elmesälik, ölmemälik atly eserinde, Merwde üç sany-ak metjit bar. Bu ýurtda birnäçe beýik-beýik şahsyýetleriň, alymlaryň, serkerdeleriň kemala gelipdir. Şol döwürde halyf Mamun halyflyk edipdir. Orazjemal siziň sowala beren jogabyňyz bilen baglanyşykly Pähimdarlar geňeşine ýüz tutýas, Pähimdarlar geňeşi söz sizden. Beýleki aýdan pikirleri umuman dogry dogrulygyna welin edil. Göz öňünde tutulýan ýaňky ýaly dürs, dogry, takyk diýilýän talaba laýyk gelenok, ýöne diňe ýaňky beýleki serkerdeleriň, alymlaryň çykanlygy, iň esasanam üç sany juma metjidiniň barlygy hakyndaky maglumatlar Gahryman Arkadagymyzyň Ömrüň manysy atly kitabynda-da giňişleýin beýan edilýär. Döredijilik üstünliklerini arzuw edip. beren jogaplarynyň agramly bölegini kanagatlanarly diýip kabul etýäris. Pähimdarlar geňeşiniň gelen netijesine görä, Orazjemal siziň sowala beren jogabyňyz kanagatlanarly diýlip, yglan edildi, şeýlelikde siz Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz. Orazjemala berlen sowalyň takyk jogaby şeýle, Üstahry Merwi wasp edip şeýle diýýär, Ol ýerde üç sany juma metjidi bar. Merw yslamyň ilki döwürlerinde esasy leşgergäh hökmünde hyzmat edýärdi. Ol ýerde Mamuna halyflyk geldi we dogany Muhammetden üstün çykdy. Halyflygyň esasy serkerdeleri hem bu ýerden. Yragyň kätipleri we Horasanyň häkimleri hem bu ýerden. Merwden birnäçe meşhur fykyh alymlary we edebiýatçylary çykdy diýip bellenilýär. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar, biz menzilimiziň iň soňky sowaly bilen Şasenem size ýüzlenýäris.
Otuz bäşinji sowalnama. Seljuk Türkmen döwletiniň ylma, bilime, medeniýete uly üns berendigine taryhy maglumatlar şaýatlyk edýär. Olar yslam taryhynda ilkinji gezek nämeleri döredipdirler? Mälim bolşy ýaly, ýetmişden gowrak döwlet döreden ata-babalarymyzyň döreden ýene bir beýik imperiýalaryň biri hem Beýik Seljuk Türkmen döwletidir. Elbetde, yslamy döretmek, yslamy ýaýratmak araplara degişli bolsa, soňlugyna yslamy goramak we has giň alyslara ýaýratmak wezipesi Seljuk Türkmenleri dolandyran hökümdarlara degişlidir. Olar ilkinji taryhda aýlyk hak tölenýän medreseleri Açypdyr. Şeýle hem şo döwürde Halafi mezhebini döwlet mezhebi diýip yglan etýärler. Döwletiň birnäçe ýerlerinde Hanafi mezhebine degişli medreseler, metjitler açylýar. Şeýle hem Seljuk Türkmen döwletinde kyrk ýyldan gowrak wezirlik eden Nyzam al-Mülküň özi hem taryhda köp medreseler açandygy bilen bellidir. Nyzamyýe ady bilen birnäçe medreseler açyp, olaram Hanafi mezhebine degişli bolupdyr. Seljuk Türkmen döwleti yslam dinini berkemekde, ýaýmakda uly işleri bitiripdirler.

Parahatçylygyň ýaş çapyrlary akyl-paýhas bäsleşigimiziň birinji ýarym finalynyň bäşinji menziline hem gelip ýetdik. Bäşinji menzilimizi başlamankak, oňa gatnaşjak okuwçylarymyzy kesgitlemek üçin Pähimdarlar geňeşine uly hormat bilen söz berýäris. Gadyrly okuwçylar, ine şu gün Parahatçylygyň ýaş çapyrlary atly akyl-paýhas bäsleşiginiň birinji ýarym final oýnunyň dört menzili tamam boldy. şu günki akyl-paýhas bäsleşiginde çykyş edýän okuwçylaryň biziň halkymyzyň şöhratly taryhyna, milli gymmatlyklaryna bolan gyzyklanmalary, şolaryň bilesigelijiligi bizi örän buýsandyrýar. Gahryman Arkadagymyzyň Ömrümiň manysy atly kitabynda öňe sürülýän baş pikirler, öwüt-ündewnler bilen baglanyşykly berilýän sowallara şu okuwçylaryň berýän jogaplary, şolaryň gyzyklanmalary bizi has-da guwandyrýar. Elbetde, bäsleşigiň öz şertleri, öz kadalary bolýar. Şoňa laýyklykda, biz ýaňky geçirilen dört menziliň jemleri boýunça Yhlas Hallyýewi hem-de Şasenem Meýlisowany ýeňijiler diýip biz yglan edýäris. Şeýle-de bäsleşigimiziň bäşinji menzilini öňki menzillerde aýratyn tapawutlanan okuwçylar bar, Nurana Hudaýberdiýewa, Gadyrmyrat Öwezgylyjow, Orazjemal Çaryýarowa, şolaryň hersinde Oguz hanyň üç sany peýkamy bar. Häzir bäsleşigiň bäşinji menzilinde olar özlerine beriljek sowallara jogap bererler. Elbetde, jogaplaryň dürs bolmagy, takyk bolmagy, dogry bolmagy olaryň ýeňijiligini kesgitlär. Şonuň üçin bäşinji menzilimizde gatnaşýan okuwçylaryň hemmesine-de biz üstünlik arzuw edýäris. Hökümdarlar geňeşiniň gelen karyna laýyklykda, häzir bäşinji menzilimizde. Kadyrmyrat, Orazjemal şeýle hem Nurana öz aralarynda bäsleşerler. Beýleki okuwçylarymyza bolsa başlangyç nokadyna gaýdyp gelmeklerini soraýarys. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, birinji ýarym finalyň bäşinji menziliniň sowallary Gahryman Arkadagymyzyň Ömrümiň manysy atly eseriniň Gadymyýete nazar hem-de Milletiň ruhy-ahlak mekdebi bölümlerine bagyşlanýar.
Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar! Soňky menzilimiziň ilkinji sowalyna häzir Nugrana jogap berer. Elli ikinji sowalnama. Gahryman Arkadagymyz Ömrümiň manysy atly kitabynda türkmen halkynyň taryhda döreden döwletlerini aýratyn belleýär. Şolaryň içinde haýsylary şadöwlet, imperiýa bolupdyr? Gahryman Arkadagymyz Ömrümiň manysy atly çuň many-mazmuna ýugrulan öz kitabynda birnäçe döwletleriň şa döwletdigini, ýagny imperiýadygyny belleýär. Şolaryň hataryna Oguz Türkmen döwletini hem-de Osman Türkmen döwletini we Seljuk Türkmen döwletini agzap geçip bileris. Berekella Nurana siz menzilimiziň ilkinji sowalyna doly we dürs ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz. Şeýle hem Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, bäsleşigimiziň bäşinji menziline indiki sowalyna jogap bermek üçin Kadyrmyrat size ýüzlenýäs. Ellinji sowalnama. Ynsanyň durmuşynda ilkinji we wajyp toý haýsy toýdur? Bu toý barada gürrüň beriň. Türkmenlerde çaga eziz hasaplanylýar. Gahryman Arkadagymyzyň Ömrümiň manysy kitabynda gadymdan gelýän ýörelge hasaplanýan çaganyň ilkinji saçyny syrmak, milli däp-dessurlarymyza öwrülipdir. Gadymy däp-dessurlardan öz gözbaşyny alyp gaýdýan bu mukaddes däbimiz çaganyň daýysy tarapyndan ýerine ýetirilip, şeýle hem galpak toýy dabara bilen bellenilip geçilipdir. Bu bolsa maşgalanyň agzybirligini, jebisligini görkezipdir.

Elli üçünji sowalnama.
Gahryman Arkadagymyz Ömrümiň manysy atly kitabynda biziň bu günki Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizi gurmagymyzyň we barha beýgeltmegimiziň binýadynda duran üç sany gymmatlygy belleýär. Şolary aýdyp beriň.

Men bu sowalyň anyk jogabyny bilemok. Orazjemal gynansakda siz berlen sowala jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň jogaby şeýle. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizi gurmagymyzyň we beýgeltmegimiziň esasynda geçmişdäki türkmen döwletleriň taýsyz tejribesi, beýik türkmen soltanlarynyň ganymyzda aýlanýan, ruhumy joşdurýan güýç-kuwwady, Magtymguly ýaly akyldarlarymyzyň, alym-ulamalarymyzyň parasaty durandyr diýip, Gahryman Arkadagymyz özüniň Ömrüň manysy atly kitabynda belläp geçýär. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar, ine şunuň bilen Akyl-paýhas bäsleşigimiziň birinji ýarym finalynyň bäşinji menzili hem tamam boldy. netijelerni yglan etmek üçin Pähimdarlar geňeşine uly hormat bilen söz bereliň.
Biz şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Halkara gatnaşyklary institutynda Parahatçylygyň ýaş çaparlary akyl-paýhas bäsleşigini geçirdik. Ol bäsleşikde sekiz sany mekdep okuwçylaryndan dördüsi ýeňiji yglan edildi. Hallyýew Yhlas, Meýlisowa Şasenem, Öwezgylyjow Gadyrmyrat, Hudaýberdi we Nurana olary biz tüýs ýürekden gutlaýarys. Ol ýeňijilere degişli hormat hatlary gowşurdyk hem sowgatlary gowşurdyk. A beýleki dört sany mekdep okuwçylary ýadygärlik şahadatnamalary gowşurdyk hem elbetde ýadygärlik sowgatlary gowşurdyk. Biziň mekdep okuwçylarymyzyň taýýarlygy, hemmetaraplaýyn ýyl-ýyldan ýokargaýdýar. Gahryman Arkadagymyzyň Ömrümiň manysy diýen kitabyny gysga wagtyň içinde gowy özleşdiripdirler. Ony şu günki sorag-jogaplar dolugyna görkezdi. Ýaşlar barada aladasy üçin Hormatly Prezidentimize, Arkadagly Serdarymyza Tüýs ýürekden sag bolsun aýdýarys. Ähli başlan işleri rowaç bolsun. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar! Ine, Pähimdarlar geňeşiniň kararyny hem diňledik. Pähimdarlar geňeşi bu günki akyl-paýhas bäsleşigimiziň birinji ýarym finalynyň ýeňijilerini hem yglan etdiler. Nurana, Kadyrmyrat, Yhlas, Şasenem biz sizi gazanan ýeňşiňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýarys. Geliň häzir bolsa,

kitaby peşgeş berildi. Ozaldan hem türkmen halky kitap okamaga, öwrenmäge uly hormat, uly sarpa goýýan halk hökmünde tanalýar. Gahryman Arkadagymyzyň Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly eserinde hem şeýle belläp geçilýär. Belli türkmen alymy Zamahşary, Ylym pikirlenmekdir diýipdir. Orta asyryň alym-ussatlarynyň biri Fahreddin Er-Razy başga iş bilen meşgul bolýan wagtlarynda-da kitap okapdyr. Öýünden medresä barýança hem kitap okapdyr. Ol wagtynyň aglaba bölegini kitap okamaga sarp edipdir. Şeýle alymlaryň yhlasy bilen gadymy türkmen topragynda filosofiýany, astronomiýany, matematikany, lukmançylygy, binagärligi, geografiýany we beýleki ylymlary özleşdirmegiň berk binýady kemala gelipdir. Ylym-bilime, pähimli ýaşamaga bolan söýgi ata-babalarymyzyň zannyny ornapdyr. Şu ýerde türkmen akyldary Magtymguly Pyragynyň Kitap okan gullar magnydan dokdur diýen sözlerini ýatlasak hem ýerlikli bolar diýip, türkmen halkynyň taryhynda öçmejek yz goýmagy başaran şahsyýetleriň elmydama kitaby öz dostuna öwrüp, köp wagtlaryny kitap okamaga sarp edendiklerini, kitabyň mukaddes zat hasaplanýandygyny Gahryman Arkadagymyz öz eserinde belläp geçýär. Şeýle hem bu günki bäsleşigimize gatnaşyjylara Saraýan hojalyk jemgyýeti tarapyndan Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan taýýarlanan Türkmenleriň mertebeleri atly kitap hem sowgat berilýär. Türkmenleriň mertebeleri atly bu kitap belli arap-gündogar edebiýatynda belli bolan Abu Osman Jahyzyň taýýarlan kitaby hasaplanýar. Türkmenleriň mertebeleri atly kitabyny sekizinji-dokuzynjy asyrlarda ýaşap geçen arap gündogarynyň beýik alymy we akyldary Abu Osman Jahyzyň galamyna degişli hasaplanýar. Abu Osman Jahyz özüniň Fazaýylul Etrak, ýagny Türkmenleriň mertebeleri atly kitabyny türkmenleriň taryhyna, olaryň medeniýetine bagyşlapdyr. Aýratyn hem bu kitapda bellenilişine görä, türkmenleriň ýerleşişi we olaryň medeniýeti, mundan başga hem, türkmenleriň adamkärçilik sypatlary hem aýratyn beýan edilýär. Türkmenleriň mertebeleri atly bu kitapda, mundan başga hem, Türkmenleriň göz guwanjyna öwrülen ahalteke bedewileri, ýagny türkmen bedew atlary barada hem aýratyn durlup geçilýär. Hormatly akyl-paýhas bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar! Ine, şunuň bilen, Parahatçylygyň ýaş çaparlary akyl-paýhas bäsleşigimiziň birinji ýarym final oýnuny hem geçirip gutarýarys. Bäsleşigimiziň şu ýerinde, akyl-paýhas bäsleşigimizi ýakyndan gurnamaga ýardam beren hemaýatkärlerimize, hususan-da, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşine, Türkmenistanyň Telewideniýe. Radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetine. Türkmenistanyň Milli ýaý atyjylyk federasiýasyna.
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Dil-edebiýat we milli golýazmalar institutyna. Türkmen haly döwlet birleşigine. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine. Aýdyň gijeler hojalyk jemgyýetine. Abadan haly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine. Muhammet Balkan hojalyk jemgyýetine. Gündogar şöhlesi nusga haryt nyşanly milli önümleri hojalyk jemgyýetine. Saraýan hojalyk jemgyýetine. Şeýle hem ekologik taýdan arassa we berk kraft kagyz önümlerini öndürýän Ýedi dogan hususy kärhanasyna özümiziň hoşallygymyzy bildirýäris. Pursatdan peýdalanyp türkmen halkyny abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamaga, biz ýaşlary bolsa okamaga, öwrenmäge, taryhymyz bilen içgin gyzyklanmaga, ony dünýä derejesine çykarmaga, döredip berýän ähli mümkinçilikler üçin Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza köp sagbolsun aýdýarys. Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiziň, Arkadagly Serdarymyzyň jany sag, ömri uzak, il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli aýdyň maksatlary hemişe rowaçlyklara beslensin!
Gepleşigi alyp bardy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary fakultetiniň üçünji ýyl talyby Kuwwat Mämmedow,